Bu gün şatlyk gerek bu gün saz gerek Şowhun gülki gerek ýaşasyn gülki Äleme inen adam diýen zat Iň uly gülküden döränmiş ilki Mydam ganymyz dat çapsyn gülki Gülkä düşünýänden artsyn hasaby Gülkä gülüp aga aglap bilmese Geýim dekkirlärmiş adam ynsaby. Essalawmaleýkim mähriban illeçiler! Jikme-jikde biziň bu günki temamyz toý barada boljak. Halypalar hoş geldiňiz! Hoş gördük!
Hoş gördük! Halypalar türkmende toýçulyk diýen wagtyň gowy zatlaryň göz öňüne gelýär dagy. Ýagny gowy gürrüňler, toýçulyk. Bu gün hem toý barada gürleşeliň diýdik. Toýçulykda gowy zatlar göz öňe gelýär. Ýöne indi sünnet toý diýlende gowy zatlar özüňki dä bolsa göz öňe gelýär-de. Sünnet toý. Käbir toýlar şolar ýaly özüňki dä bolsa gyzykly. Hawa, hemme toýda özüň meýletin gatnaşaňok, sünnet toýy, mysal üçin, şo-da. Tutup getirýärler-dä birerlerinden tapyp. Sebäbem, şoň sebäbinem indi göni başlandan toýlara at dakyp başlan ýaly bolýar. Öňüçe bir toýlary sanap berseňiz, şoňa görä kategoriýa edip bileris. Onda ýuwaş ýuwaş girişäýeli Jumaş halypa sen bir toýlary sanap ber bize. Äý toýlar häzir başlasak sünnet toý a indi ondanam bäbek toýam bar ol bäbek toý biz döwürde ýokdyda indi täze çykyp başlady sünnet toý ondan soň neme gutardyş nemesi näme diýilýär şoňa Uçurymmy?
ha uçur uçurymyň toýy gaty uly edip edilýärda meselem köp nemeler ondan soň Gulluga gidýäň, gulluk weçir, okuw gutarsaň, diplom toý, maşyn alsaň, maşyn toý. Papka toý.
Ondan soň durmuş toýy bar. Soň onsoň pygamber ýaş toýy bar. Tam toýy bar. Aý şolara gitýän. Biz sünnet toýdan başlaýalyň şu wagta çenli. Indi aramyzda halypalar sünnet toýy edilen barmy araňyzda?
Indi Bu sünnet toý, sünnet toý, papka toý, şular ýaly toýlar bar-a. Şular bi- bi- bi- bir bölek. E, papka toýuň näme? E şony düşündiräýdä AQŞ elipbasyndanam papka toý. Papka toý diýeni neme ýaly? Birinji klasa baraňda edilýär. Bu döwür edilýärmi bilemok. Birinji klasa baranda oglum, gyzym birinji klasa bardy diýip ad edýärler. Nirde ýaşaýaňaý sen on ýalym bir toýy bolmaýa. Ýa bizde edilmedi olar ýaly. Menem birinji gezek eşitdim dogry ýa. Aý ony aýtsaň türkmende kaza diýibem zat ýok men size zat diýem. Sen näme akyş şalypa sen gurp gurak bir maşgalada ýaşan bolaýma. Sen şolar maşgalalar edýä şo toýlary. Ow ony indi şo ýerini Dogry ýere geldiň. Menem neme ýaly. Kim diýen Aşyr halypa ýaly. Dogry ýere waga baryp okmapsyň. Şular ýaly toýlar eger-de sünnet toýuňyz berlen bolsa ýa-da şular ýaly diplom toý piplom toý berlen bolsa diýmek şu neme diýmek. Beýleki toýlardan aýratynlykda öýlenýän ak goýy toýdan aýratynlykda şu. Kakaň çüýşedeşlerini neme etmek üçin, yrza etmek üçin edilýän toý. Ýa şuny ýaly dä, meniň äşi bar-a, dädem o ýerde, bu ýerde şu çişedeşleriniň ýanynda wada edip, söz, Aý, menem sünnet toý berjek, aý, papka, diplom toý berer nesip bolsa. Aslynda ol çişedeşlerine oturyşma bergisini öde, neme diýýär, töleýär. Meň şu pikirime goşulmaýanlaryň öýünde kakasy däl-de, ejesi başlykdygy, indi daýy tarap berdiresi gelýändigi. Bä, papka toý neme üçin edilýär diýýäň da onda, çüýşe döş üçin edilýär diýýäň. Sünnet toýam şeýle diýýä. Diplom toýam şoňa girýä soňkularynda. Ýöne dogry diýemkä diýýän, indi sünnet toý diýlende näçe ýaşymyzda bolanym sünnet özüm ýadyma düşenok. Ýöne ýadyma düşýän zatlar sünnet toýy barada bir süri peýan kakamyň dostlary, kakamyň uzyn köýnegi we iki tarabyma goýlan ýassyklar. ullakan. Şoňa deň bolýar sünnet toý diýlende. Ol pul düşdümi? Ýassyk näme üçin goýýarlar ony? E, ýassyk şu üstüňe e, bir neme pahat örtenlerinde degmeli alla bilýäňmi? Ýara-da eger ýatan bolsaň. Ha. Ýok, o Üstüň pul, açyk dursa bolanok, görünmeli. o pul Ondan ýene düşer. ýassyk goýup oňam üstüne ýaňky adýal ýaly bir zat goýýarlar. Ony her kim getirip sowadyny berip gidýär. Sen hamala tagtda, tagt däl indi ýatyrsyň. E, onda biri pul berýär, biri onjak berýär. Türkler şolar ýaly soltanlaryň zatlaryň eşigini geýdirýärmi çagalaryna sünnet toýda? Hawa, türkler oňa edýär. Ýöne men düşünemok türkmen çagasyna nädip jalbar geýip bilýär sünnet bolansoň. Ýok ol sünnet toý bilen sünnet bolan günüň bolan günüň etmeli diýip zat ýok. Hä şondan bizde tä kesen wagtda ýa bu sowgatlar gelip başlaýar. Meňkä öz durmuş toýuma goşulyp edildi meselem sünnet toýum. Seň sünnet toýum diýýäň a Maş halypa seňki edilipdir öýdýän biziňki hem şol neme men gulluk weçrime goşdum öýdýän şonda.
Sen onda akşa neme Maş halypa sen onda ýassyk zat ulanmadyňda. Dogry dämi Ýoý. soralýan. Ony äl alyp genjallar geýip yllap giden däldir ahyryn. Seret, Ýok, seret sünnet sünnet toýda bolan diýen.
wadyňa bir gidijek bir üýşmeleň edildi bizde ýöne o bagş teleşke zat Ha ýo çagyrdyk ýo zat bizde edip de. Mhm. Mhm. on ýaly uly okan sünnet toýy men şo gulluk wäçirime borçdum da ýa-da edibilmedik on ýaly ýag- ýagdaý ýokdy. Dogry ýo bagş teleşke bizde de ýokdy ýöne arak içilýäni bilýän ýadyma düşýä.
Aý sen op şu üýşmeleňe toý diýip alyp çykjak bolýaňda ol nälet bolany sünnet toýy eden wagtyň bütin oba bilmeli şo sünnet toýuňdygyny. Hä.
Onda ýok. Onda ýok edilmedik sünnet toýy mende. Ýöne şu ýerde bir zady men haladym. Näme garaşýanda başda. Indi bäbek toýdan başlap soň indi näçe pygamber ýaşy toýa gideris diýip pikir edýärdik ony aslynda bolmalysy dogry sünnet toýdan başlamaly sebäbi bäbek toý Seň toýuň bolanok. O seň eneň-ataň toýy bolýa. Sä, sen o wagt nemede däl-le. Toýy barada pikiriňem ýok kelläňde. Aslynda sünnet toýam seň üçin doly toý däl-de, sen ýas belläp barýarsyň, beýlekiler sünnet edip barýar welin.
Dogry, dogry.
Indi sünnet toý, nebsi hiç kim etmändir toý, ýöne sünnet Şu märekesi, toý barada ýadyňyzda nämeler galdy? Men ýaňy gürrüň berdim. Siziň gürrüň berip biljek zatlaryňyz bar? Nireden tutup getirdiler sizi? Nädip Hä, meň alladylar? gara sünnet bolan günüm ýadyma düşýär dara. Kakam aýtdy, neme diýdi, Daýyň ýanyna gidýäs diýdi. Bilýäňmi, daýyň ýanyna gidýäs, şony görmäne gideli zat diýip, bara meni bolnitsa alyp gitdi. Aý bardym bolin şo doktor zat bilen neme etdi eýtdi beýtdi gürleşip durduk bolin. Iki sany medsestra ilim gaňyrýa da meň sünnet etjek bolýalar da indimi. Menem sypjak bolýan sypjak bolýan sypjak bolýan aý şeýdip şonýalak bolupdy. Sypdyrmady-a iki medsestra. Hawa, hawa, şeýdip o daýdy, daýy diýenim hem kesip aýryp görüpdi-ä. Men daýy, daýy, daýyjan diýip gygyranymy ýadyma düşýär. Ondan soň ýene çykdym welin, ullakan kamazlar bar-a, üstüne özüm münübilýädim-de. Mhm. Şol ýalak bir kamaz alyp berdi kakam, ýaman begenipdim-aý bar-a. Onsoň öňüne ýüp daňyp, neme edýärdim oň bilen, gum daşaýardym. Ýene daýaga del diýipdiň onda.
Ýa bar olam. Çel dela muny. Ösdi diýipmi? Ikinji kam. Oglanlaryň ýanyna gürrüň et diýýär ýa Juma şalypa şu kamazlar hem bir köpeldi bilsem işler blotjak diýdi.
Jumaşyňky bar olam birinjide doly aýryp bilmändirler-ä. Näme Tagym dolaýar.
E, bolýar, Ataş halypa, hiç seň ýadyňa düşýän zat barmy? Eý, men, e, men özüm bolnitsa gidenim ýadymda, şo taýda medsestralarla gülüşip durdum. Soňam gözümi açdym, altynjyda öýe barýardyk dagy.

Gelende soňky däme. Wi şeýlem ýa. E ýöne şol meselem kesilen zady asyp goýup bara şo gaçynça garaşmaly diýip bir zat bar şo asylgy durýady meselem. Neme nawesiň aşagynda asylgy dur. Şo adam duran. Goýsana ýadyma şo nokta üçin bu dabara. Şo dabaralar barada depler barada gürleşäýliň. Şol kesileni alýarlar-da, arasyna gamyş geçirip, şo öýüň bir görünýän bir ýerinden asyp goýýarlar-da, şo özi gurap gatyşmaly aşak. Şu Maşalepa sende iň soňky nemeden sende uly dabara, şu öýlenilýän toý barada bize şo nämä geçirseň nägillik. Ýok, ol neme bile gideliň-le. Hemme zady. Bravo, çür bar-a hemme zadyň-a. Hawa, gelin toýa geçme esasy, gelin alyjylyga geçme. Hemme zadyň nobaty barda akşam Hawa. etmek. Bolýa näme za zabordan näme gaçýança garaşmaly etme diňleýänle ýaňy gatyk goýan zat. Ýok şo däbi mysal üçin gowy ýatlatdy meň meň ýadyma düşenok. Indi men türklerdede şoňa meňzeş bir zat bar ýöne türkler şo kesilen zady palawa goşýar ekeni. Dogrymy bilemok ýöne eşidýän zadym şol.
Nämä goşýar?
Palaw.
Palaw edip gelenlere paýlaýar diýýär.

Ýok, halypalar, sünnet, toý barada başga ýadyňyza düşýän bir dabara, däp barmy şoň içinde? Men esasy şo zatlar bilen gyzyklanýan has. Häzir beýleki toýlara geçsegem. Akyş halypa, Akyş halypa hiç aýtmady şu barada. Akyş halypa bir zatlar aýdyp berse, öz sünnetini aýdyp berse, sünnet toýuny aýdyp berse. Sünnet toý meň üçin iki sany neme boldy. Iki matam boldy. Ikinjisini aýdaýyn. Birinjisini öýüme getirdiler-de, onsoň bir neme, Pul gowja pul düşüpdi welin gara. Şony daýlamyň biri gowja opurdy şondan ýene aldyryşdyryp alypdyr köp bölegini. Ondan sünnet toý diýse ýadyma düşen wagty gowlaşamsoň sähelden tualete gideýin daşary çykýaňa. Şonda aý bir ne torak ýörýändir ne hemme goňşular seredýär iki iki tarap goňşymyz görünýär-de birhili. Maňa üýtgeşik seretmeýärler diýip. Bir hemmäň üstüme seredýänini duýan-da, ullakan oglan boldumy öýdýän indi zat diýip oýladym. Ýöne şu wagt oýlap görýän bolýan, diýmek netorak ýörýän bolmalym, şoň üçin seredendirler diýibem goýýan bir şo ýadymda. Ýagny men kamaza münüp bilmedim-de, Juma Şalypa ýaly ikinji kamazyň haýalyny edip haýalyny gurup bilmedim.
Hä. E meň-ä sünnet toýumy durmuş toýuma goşup etdim. özüm. Ondan şu durmuş toýda näme edilýän bolsa şo zatlar edildi-de sünnet toýunda-da. Sünnet toýy ýöne hökman edilmelimi, etmän goýsaň bolanokmy şony? Bilemok.
Indi bizde dam şo bagşylap toý bolmady welin, durmuş toýuma goşaýmasaň? Indi senem şo durmuş toýuňa goşmaly bolýaň-da, Aman Şarypa. Ýok, ýok.
Çakylyga ýazdyrmalymy mysal üçin şony? Ýok mundan soň mundan öňküleri Ýok goş. ýazdyrmaly däl b- ýöne tamada Çakylyga aýtýar. ýazdyrmak üçin ilki iki tarap bolmaly dälmi pylany bile pylanyň tutýan durmuş toýda indi o taýda Hawa. kimi ýazjak sen beýleki tarabyna medsestralyň adyny ýazaýmasaň
Ýok pylany ýok.
bilen pylanyň tutýan durmuş toýy aşagynda-da kiçi skobkaň içinde şunda pylanynyň sünnet toýam degişlidir diýip. Ýok ony ýazmak gerek däl ýöne şo niýetiňde bolsa bolýa meselem ol bir prikol barda neme diýýä diýýädä üç toý üç toý üç toý diýýämiş şunda welin ejesine aýdýa diýýä eje iki sany a düşnükli bira sünnet toýum bira meň durmuş toýum üçünji näme diýýä welin ýuwaş şo kakaňkam edilmändir diýýärä şoňky ýalyk bolýa ýagny neme etmän bildirmän şeýle. He dogryny aýtmasaňam bolýa.

biriniň öýünde etýäň. Gyzlardan pul alnanok, gyzlar diňe myhman bolup gelýär. O nähili, o nähili düzgün boldy we ol? Üç günläp bagşy aýdyp durmaly. Mugallymlary çagyrýaň, şon ýalak dälmi? E, edil bu diýýän zatlar hemmesi-ä dogry diýip biljek däl, ýöne her bir türkmeniň, indi türkmen ýigdiniň diýeli, e, öz planlaýan ýeke-täk toýy, şumyka diýende galanyny ene-atasy planlap edýärdi. Şo dogrymy? Şony diýip bolar.
Her birinji şu guramaçylygy e, şonda edip görýärler-de türkmenler, ýaşlar. Ha, biziň obada meselem alar bir gün weçreden bolsa, beýler iki gün, çalar üç gün edýär meselem. bir-birinden galmajak bolup. E, jemi goşup edilýärdi bizde-ra ABC diýip aýrylanokdy. Iki Ýo plat hem bizde goşup bizde edilýär. goşýarlar we bizde goşanoklar bizde her gün biri edýär.
Ha. Ony o- ol agdarlylykdan habarym ýokdy. Bizde üns berilýän zat şul ýöne. Obanyň gaty çetinde-de bolmaly däl, ýöne gaty merkezinde-de e, edilmejek bolýar. şol e, uçurum, uçurumyň toý toý bölegi. Sebäbi bilemok başgalar gelmesin, gatnaşmasyn ýa-da neme bolsa maskaraçylyk bolsa hiç kim görmesin diýip edýän bolmaklary mümkin.
Bizdäki edilýän zat, ýaňky Jumaş halypa aýtdy, bir gün edilse, bäler iki gün etýär diýere, bizde günüň sany ýaryş ýaryşdyrylanokdy-da, teleşkäň boýy ýaryşdyrylýardy. Haýsynyňky beýik açylýan bolsa şo iň beti bolýardy-da. Şo döwür biz gutaran wagtymyz Toýlyşkaň teleşkesi meşhurdy. Iň beýik şoňkydy. Şo ýutubda bir aýdym bar-a, uçurymlar bolup aýdylan aýdym. Mugallymlar näme näme. Şo teleşke näme teleşke? Haýsyny? Betimi şo? Ýok.
Uçurym barada hemme aýdymam Mugallymlar näme näme diýip aýdylýar. Sen bir hiňlenip berseň haýsy aýdymdan bileris ýaly. Bolýa häzir hiňlenip berjek. Sen dowam edip dur aga. Nemedi dämi? Size tagzym edýäris biz eziz mugallymlar Aw. diýip näme? Aw aw size tagzym edýäris eziz mugallymlar. O taýda teleşka bardymy näme? Kim aýal?
Men-ä ol aýdymy e, diňläp görmedim.
Emm, onuň başga nähili däpleri bar bu uçurymlaryň? Ýaňky nämä üns berilýär ýöne? Doly alnanok dälem, azrak alynýar diýip bilýän gyzlardan. Eý, Buram- biziň obamyzda alnanok, gyzlar diňe myhman bolup gelýärdi. Hmm, Birim neme dowamynda? E, Bu uçurma zady goşsagam bolýar, şeýlemi? Pylança ýyllygam edilýär bizde. O, Bäş ýyllyk, on ýyllyk zat diýip. Iň halaýan däplerimizden biri şol. E, Altmyş Maşallah. ýaşyndaky ýaşulularam neme edýärler. E, Pylança ýyllyk edýärler, mysal üçin, kyrk ýyllyk.

Ýalňyşmy? Eý, ha, näme diýjek bolýaňmy, şol on ýyllyk etjek bolsaň, şo bir obada bolmaly hemme kişi, bolmasa organize bolanok. Şo klasdaşlar çüýşedeşler bolup galan bolsa edilýä on ýyllyk diýjek bolýaň. Ol etmek üçin bahanarak ýalyrak bir zatmy kalýanda olar ýaly. On ýyllyk bolmasada başga zat bolsada bir bahana edip ýygnanmak üçin bir zatmy kalýa. Ýöne ýigrimi bäş ýyllyk belli näme diýerlerde. Dädem naga nemede belediler ýigrimi bäş ýyllygy. Aý bu lebaba gidýäler onnoň otuz ýyllyk diýýäler ýöne entek ýigrimi sekiz ýyl bolan otuz ýyllyk diýip mara gidýä bilýäňmi ýöne zada bellemägede ol indi uniwersitetiň uçurymy welin ýöne şuny ýaly bir bahanajyk bilen zatjyk bilen edilýän toýda. Hum mümkin.
Şu içmäne bahana diýdigiň ol bir zat ýadyma düşdi. Biziň obamyzda Diňläsi ýok diýip aýdýan bu zatlary. Ýaz aga diýip biri bar. Şo içmäne gelse bir erik, e, şlýapaly gezýär-de, şlýapasyny goýup gidýär şo taýda hökman. Muň Hä. sebäbem ertesi günem bahana bile gelip şlýapamy almana geldim diýip içmäge dowam edip biler ýaly. Eger dowam edýän bolsa. Malades.
Öz bir stiljigi bar eken-eý. Hawa, öz nemesi şoň e, goly. Ýaz aga Sig- diýip ona- Signature move diýerler-ä futbolda zatda. Hawa. Ýaz aga diýdiňmi? Hawa. Hemme bäş ýyllyklar, on ýyllyklar seň üçin Ýaz aga. Hawa, ömrüň uzak bolsun Ýaz aga, tüweleme. Eee. Indi Eee, halypalar beýdip Halypam. her her bir nemäň üstünde beýdip dursaga bolmaýar, şonuň üçin indi nemänem goýan bolsak, indi gullukweçir barada gürleşeliňmi ýa gün toýa geçeliňmi? E, gulluk geçir, a dogrymy aýtsam, men özüm gulluk geçir etmedim entek. Şonuň üçin meň bu barada gürrüň berjek zadym ýok. Gerekmi biram gulluk geçir, gulluga gitdiň ýa-da geldiň diýip bir märek etmek? A indi şuny ýalak bir nemesi bar gulluk geçir gatnaşmak üçin arza ýazyp öňünden gulluga gitjek bolýaň-da. Onsoň şo ilkinji sen gulluga gitseň, sen ir gelýäňdan hemme kişiň gulluk geçirini görüp bilýäň. Ýöne soňrak gitseň hiç kim kin görüp bileňokda. Hemme kişi sen kin görýär. Gideňde dedilýär, geleňde dedilýär. Ir gitseň gideňdäkileri görüp bilmeýäň. Aý gideň dummasy edilýän zat ýok. Bagşy magşy ýoga. Gideňde bir ýöne üýşmeleň bolýar. Dostuň gelýär, o gelýär, bu gelýär, nahar iýýäň, ugradýarlar-da. Dogry.
Ýöne şu gullukdan gelmek baradaky dabaralardan meň göwnüme ýakmaýan bir zat bar. Eee, bizde şol moda. Gullukdan gelende, eee, näme, soldadyň eşigini dälem, generalmy näme, bir zadyň eşigine geýip gelýär o biziň, näme, gullugy dyn allamyz. Hawa, Şo hawa. birazjyk ters dälmi? Ýaman gelşiksiz özem. Ýok, seredin oň men nemesini aýdyp bereýin. Memelläp ýöne bu temadan çykaryn men dym nemedik gitsem. Men gullukdan gelemde şular ýaly boldy. Ýa okuw, uniwersitet gutaryp gidensen gijräk gitdim bolýa-da. Gulluk weziri berjek diýip geldim. Özüm zatda gullukdan gelip planlap gelýärdim-de, göni gelen günüm däldi. Ertesi güni belli planlananda. Onnoň men göni gelen günüm irden geldim. Eşidilýärmi? Hawa, eşit diňleýäs. Hawa.
Irden geldim, ýatdym. Onnoň şu gün agşam obada başga biriniň zady bar eken, gulluk weziri. Ýöne ýaşy menden kiçi, dört-bäş ýaşda ol mekdebi gutaryp-da gidipdir. Onuň klasdaşlary gelip-de, Eý, gel-eý, seň gulluk geçiň, taýym ertir-ä ýör, bu gün oňa gideli diýdi. Bardym. Eý, bul bärde bir gulluk geçir gidip dur. Hamala, ol bäş ýyl daýyn gulluk etipmikä diýýän. General eşik, üsti-üstüne bir tans oýnaýarlar, basa-bas diýdim. Men bular ýaly gulluk etmedim diýdim. Onsoň öýe geldim-de, klasdaşlara jaň atdym, bilesiz, at, at münýän. Mıňk ýaly edip bolanok. Oba, mıňk ýaly.
Birinjiden-ä pagrany etmedim, ikinjidenem men wapşe gulluk etmändirin diýdim. Iki ýyl doly däl öýdýän şu diýdim-de, utandym etmäge. E sen gullukdan gelen wagtyň şo ýaňky dem bileşik diýýärler öýdýän, şo generalyň eýýän işini alyp gaýdaňokmy ýanyňda, berilýärmi gullukdan gutaran wagtyň? Ýok, o gullukda soňky dört-bäş aý bar-a, gullugyň soňky alty aýy etmäge iş ýok. Gowja eşik alýaňda bezeýäň. Pulam ýaman köp düşýär soňky alty aý. Pul sowmaga ýer ýok. Biraz som salyp bilýäň, birem eşik alyp bezäp bilýäň. Özem pul pul sowmak üçinem IQ gerek. IQ-ň bar-a, meselem, gowja ýerde gulluk etseňem, meselem, yza alýar. IQ lewalyň bar-a, düşüp gidýär-de, Wideonyň zadyň ýeri ol pagrana zada gitseňä bara sapsym neme obyçny adamlar ýaly däl meselem adam ata döwrüni alýaň da beýnini şarteller polny ondan şoň üçin meselem pagrana edýän adamdan bir alty sekiz aýdagyny normalny herekete pikire garaşmaly däl. Ony merkezräk ýerde gurladan bolsada Zada garaşmaz. Şoň üçin bolýar-a. Öýümiň gullukdan barýan, inim maňa ejeň baryş, dädeň baryş. Barýaňam welin, eý, öý, obadakylar, eý, Hudaýa şükür, telefona pul geçirmekden-ä dyndyk diýip, şoňa önem mes bolýarlar aslynda. Sen onda gullukdan gelenime mes boldummykaň diýýäň-ä. Hü-hü.
Dogry. Jumaş bilen Ataş halypa, siziň goşjak zadyňyz barmy gulluk geçir barada? Eý ýo menä Menä aýdyp Gürrüň- berdim-ä menä şo sünnet toýumy goşdum başgada goşammy onda oňa. Men meselem şoň üçin ýa ýa ýapmak hak şeýle bir zat diýen. Gulluk etmedik oglanlaň ýanyna bar-a, gulluk hakda hiç gürledemok. Diýýä diňe özüň gürläp gaýdýan. Onnoň ýöne pagranda gulluk eden bolsa gürlemänçik oturýan. Çaýmy içýän, süýjüjagazymdan iýende şu oturyşmadan şeýtdirip nemetik gaýdýan we maňa gullugyň şonda ýaly peýdasy boldy. Nirde şo gulluk hakda gürlejegimi, gürlemejegimi bilýän men. Indi gulluk bertir diýende-de ýaňky Bir pagrany diýýäniň şo pagran pasport berýän ýerde gulluk edýänler bolýamy? E, halypalar, indi gulluk nemesinem geçen bolsak, gulluk toýam geçen bolsa, indi hakyky durmuş toýa gelýäs. Durmuş toý gürleşip başlan wagtymyz nemeden başlamaly biz? Gudaçylyk, galyň, ondan soň çyn-çelpek, ýalançy, ýalan-çelpek, çyn-çelpek hemmesini gürleşmeli-dä. Onda başlaýlyň, halypalar, gudaçylykdan başlaýlyň. Gudaçylykdan başlalyň. Öýlenen näme hemmämiz şu taýda? Öýlenmediklerem bar, ýöne bilýär hemme zady. Amaş halypa öýlenen, ýöne ýene birini aljak bolýar enteşende.
Nuryslam halypa ýaly dörde çenli ýoly bar diýýärler-de indi.
Eý indi gudaçylyk diýeniň ilki gyz bilen po neme düşünişip soň iberilýämi ýa göni iberilýämi öňüňizdäkiler intak gyz bilen görüşmäkäň. Eý şo indi neme boldy aýdýan ilki doly düşünişip soň şoň razylygy bolsa ugradylýar edýän ýöne öňler on ýaly däl öýdýän. Kak papal ugrat eje eje şiň planka gidip görsene näme diýýärleraý diýilýär öýdýän bilemok welin. Biz döwürde şunýalykdy. Meselem, gudaçylygy uratýaň. Soň maşgalaň soraýarlar, zat etýärler. Soň onsoň gelýäň. Soň onsoň gyz bilen gyzyň jorasy senem dostuňy alyp gidýäň. Zelýonda görüşýäň. Na şo ta surata düşmeli, şo ta surat alýanlar bar-a. Ondan soň. Surata düşýäň-de, onam bar-a, bir suratyňam şeý ýüregiň içine goýup, Aşagynada ýeke söýgi diýipmi bir zat diýip ýazdyrmaly.
Şol nemäniň birinji love storyň birinji wersiýasy mundan şu şu wagt düşürýär hemme kişi arzuw edip. Hawa, onsoň şony şeýdýäň daýyny soňundan sähet zat bellenip başlanýada soňon soň sen galyňy ýygnap taýýarlanyp barybermeli bilen bol soňky döwür üýtgedi indi ýaşlaň özleri gürleşip özleri söýgüli bolýalarda bu döwür tapawutly. Indi şu galyňda meň kelläme ýatmaýan bir zat bar. Başda galyň ýazylanda hemme zady ýazýarlar. Näme üçin ýazýarlar? Barybir diýýärmiň ýarysyny pozdurýarlar diýip ýazýarlar. Ondan şo iki gatnap ýöreniňden başda oturyp narman düşünişip gerek zatlaňy ýazsaň bolanokmyka ony? Ýok gyzy baryň näzi bar diýýär näzini çekdirer a. Hum bu gyzyň näzini çekeniň ýetenok oň nebresiniňem näzini çekmeli şeýlemi? Hawa, gelnejeleriniň zatlarynyň. Her kim öýünde gerek-ýarak zady bolsa ýazýar diýýär-de, gur çaý diýen zat diýýär. Şo zatlary içende almaly-la. Indi Ataş halypa, şu ýerde senem gowy taryplap otyň welin Ataş Jumaýew diýen aýdymçy bar-a, şu Galyň diýen aýdymynda. Şo has gowy taryplarmy ýa ondan has gowy teswirläp bilerismi Galyňy?

Ejesiniň gözünden ot çykýar her sözünden. Söýgi isläp gyzyndan bergi bara batjak men. Galyň ne günlere salýaň gaýda. Bradýaga sen goýýaň.
Arylarynyň sazlaryny çen ýatdan bilýänim indi. Şu taýda indi men daýzanyň galyň sanaýan ýerini akşaýsyn diýip özüm aýtmadym-da. Olam aýtmady ýöne zyýany ýok. Ýa-ýa.
E, galyň ýerini şu neme bilen gowy eşitdik ýaňky aýdym sapar. Ýöne hakyky türkmen edebiýatynda, döredijiliginde şo galyň barada döredilen iň gowy eser şumyka diýip pikir edýän. Şu Ataş Jumaýewa-da şu ýerden sag bolsun aýtmalymyka diýýäs-dä. Sag bol äm.
Hawa, hawa.
Aý E, şol onuň ýeke-täk aýdym şol öýdýän ondan soň goýdy öýtýän indi diňe aýdym ýazýa-da aýdanok öýdýän. Illere Aý, hawa. ýazsalar eşitdim men. Pataloga ýetdi, şondan gowy aýdym ýazyp bolmajagy belli-dä. Şondan etdimika diýen. Ondan bu galyň diýilýän zadyň ady näme üçin galyň, nireden gelip çykypdyr, o barada hiç bilýäniňiz bamy? Köp zat ýazylan üçin galyňmy, mysal üçin? E şon ýaly bolaýmasa?
Menä toçna nemem ýok, informasiýam ýok. Neme bolan, neme bolan näme aslynda süýt haky diýlen oňa. Karoçi o neme wagty ors gelmäkä Biz entek polny bir territoriýamyz belli dälkä. Süýt haky, o süýt haky näme eken, näçe eken, bar bilip geldik. Şuna gudaçylyk edende bilip geliniýär welin. Ondan şural ýaly bir marta bir gudaçylyk edilende e, şu süýt hakyna şu saatlar sor edip uly bir derä ýazygly galyndylar.
Adam Burtammy? Hawa, ondan o nemäň oglunyň dädesini tölemeli şola ýaşy aýtdyr. Öý, bu ne bala galyň-ow diýipdir. Ha.
Galyň Gel, hem şişe galyň. diýeňdä. Hawa, şondan galyň bolup gidenna. Ana gowy hyssa.
E, buram nemäni aýtmadyk, şunam aýdyp geçeli. Gudaçylyga gidilende ýalňyşmasam, ejeň yzyna gelende, gurtmy, şagalmy diýip soralýar öýdýän. Göni bolly Tilki näme? bolmaz däller. Gurtmy, tilkimi näme? Gorkma tilki.
Gurt mu şagal dämi? Şoň haýsy gowy bolýar ýöne şoň haýsy gowy habar bolýar? Gowy habar gurt bolýar. O näme üçin? Aý möjekda gurtda. Gurt gön alýada pençeläp. Tilki näme? Aý tilki mekirläp näme edip durýandyr da ýöne. Näme maş halypalaň ýanyna gurt mu şagal diýip sorýarlar diýýär. Şuny aýdýan şagal şagal diýip ýadyma düşýär şu wagt. Ondan soň şagal mu diýýär ol in. Oňa bu neme, näme, baýym şagalmy ýa mawun şagalmy diýip onam soraýarlar diýýärkan. Baýym şagal.
Ýok, indi şu galyň meselesinde ýöne şu Amaş halypa sen programmist-da, saňa bir pikir bereýin. Şular ýaly bir programma ýazsaň türkmenler üçin gyzlaň nemesine görä, bilim derejesine we kärlerine görä şo zatlary ýazýaň welin programma saňa şoň bahasyny galyňyny çykaryp berýär hasaplap. Meselem, Aşgabat propiska bolsa üs üstüne plança minýä. Ýa-da Daşoguz propiska bolsa plança düşýä, meselem-da. Näçe düşýär? Ýo, ýo, meselem aýtýan, meselem. Onnoň aýdaly, okan uniwersitetine görä, okan bolsa galýa, gowy ýerde okan bolsa galýa. Şo zatlara görä galyň bahasyny hasaplap bolýan bir programma bolsa, bir gyz gören wagtyň Oh şuny bir zat diýip içiňden geçirýäňä. Şonda programma detallaryny ýazyp, gün bahasyny bilip şoňa görä söýşer ýalakda, başdan biler ýaly bahasyny. Eý örän gowy pikir, ýöne ştaýda men eger şony etjek, gowy pikir berdiň, şony etjek, ýöne galyňda neme, galam hakymy, ruçka tutan haky diýip bir hak bardyr, şony men özüm aljakdyryn. Ýol galyň galyň kartda tölenmeýär ýöne sen nädip aljak ony programmany ýazyp. Ýo sen nemedaý şo programmany ulanýan reklamalaý programma reklamadan gazanaýarsyň galan hakyňy. Şu men halamok garazda ýaňy şu proloženiýaly tema gelmesedem şony aýtjakdym şo galyňda galam hakymy ruçka hakyny alýanlary halamok hiç zat etmän alýar. Öj galangaky diýdiň onýanky programmany hasam men gelişdirmek üçin, özgertmek üçin kellä neme geldi. Asyl hemme zady programma dedilse nähili bolýa galyňy. Garşy tarap isleglerini ýazýa, sen islemedigiňi çyzýaň, söwdalaşýaň, iň soňundam kartdan töläp goýberýäň programmaň üsti bilen. Şonda sen galangakyňam alyp bilýäň-da. Hawa arada durup, bu ne, nemedensoň, ýazgydansoň bir gürleşeli. Äý ony eýtseň bara ýene öýlenjege münýä sebäbi bankyň tutýan komissiýasynam oglunyň üstüne ýükläp bara täksem üstüne goýup aýdarlar welin. Äý gyzyň gelnejesine bereniňden banka bereniň gowuda. Hawa.
E, ondan galyň gudaçylykdan soň näme gelýär Juma Şalipa toýda? Äý indi galyňam dynan bolsa, galyň geçirilen bolsa indi sähet bellemeli-dä. Sähet bellemek üçinem şo. Sähedi neme her obada sähet diýip ýaşuly bar şondan Habar alynýam nähili işleýär sahat bellemek. Ýo biziň obamyzda bir gelneje bar şol depder tutýa şondan soň ýyldyzyň nirdedigini zady hemme zady bilýä onsoň pylançasyna sähet diýýä uly sähet diýýä şon ýaly nemeler bar. Bi gelneje berilýän bolsa onda size nahar başda aýallara çekilýändir bizde molladan sorulýa ýa-da Ýoga sähedi mydama gelnejeler belleýär oba.

Kalendary tapanlar bar, şolar şolardan galan bir gelneje bar, barýaň bir nemäň, näme diýilýär, bir baýryň gyrasynda Aw! edip gürleýän bir gelneje bar, şondan soraýaň baryp sähetmi, näme? Wanga meňzäp duran bir gel.
Ak pamykda ba, gözüňize gelip gidendir şu wagt. Meň-ä bar-a şu toý diýse iň gorkýan pursatym bar-da. Näçe ýyl boldy, Geçmedi menden şo tramwa. Gelin aljy bolýara. Gelin aljyda maşyny jaýyň öňüne gelni getirýär welin öýüň öňüne. Ondan üzärlik tütetýärler-ä. Hawa.
Şonda men şu maşyny ýag damdyrýan bolsa üzärligiň üstüne neme dip şo partlar diýip gorkýan. Hijem şoň üçin neme-de durup bilemok şo töwereginde. E, ola gorkmaly zat däl-le, gorkmaly zat näme diýsene, gorkmaly zat. Gelnanjy gelýär-ä. Gelnanjy gelýär, maşyndan düşýäň, gelniň bilen ýöräp barýarkaň, pul seçilýär ol, üstüňe zadyňa düşýär-ä pul. Iň gorkmaly zat şol. Meniň, men-ä toýumda bar-a, ýere ýazylyp gidýädim, aý, bir, bir çag üstüme bökdi welin bar-a, şo puly aljak bolup bar-a. A, kimiň öýlenýäni gyzykly däl-dä oňa şeýle-dä. Hawa, oňa kimiň öýlenýäni gyzykly däl, şo puly alsa welin. Gelnanja Hümm, sähel zady geçdik, gelnalyja geldik bolin. Sizdede neme däpler barmy gelnalyjynyň öňüne töňňe goýmak, traktor çekmek, pul almak üçin? Oba, indi traktor zat bolsa bir zat edersiň welin. Bar. Bizde meselem meň agamyňkyda poýuz durdy ýolda. Poýuz ýera ýaşuly. E poýuzyň nemesi durdy-da, geçirenok. Hemme gep Awa. bar. Ol-da o poýuzyň sürýän mek makinistmi şo? Aňam ýürek girmi. Bir zabawony geçirip goýada şeldem. Aňary get goýdy. O ýürek gelmeli, oň bilen ylalaşmaly, gitmeli, poýuz iş etmeli. Poýuz geç gutdy. Aý. Şonda diýdim, men özüm öýlensem poýuz ýoldan geçjek däl zat diýip goýupdym. Beh, poýuzyny otlatdy, soňam ýoluna dowam etdi-dä, hä? Hawa, hawa. Hakyny alyp.
Hawa.
Eý, biziň ýanamyzda ýok olar ýaly gelnanjyň öňüne zat goýmak.
Dogry. Gelin, gelin maşynyň yzyny almak awaý ýöne. Hä, olam, olam gyzykly waka. Kö, a, köp maşyn çyzyldy, şu gelin maşynyň yzyny aljak bolup. Hawa, hawa.
Çaga kak balet etýärdik-da-ow. Her kim öz kakasyna gaz berýär-de, oturyp onnoň her kim şo çagalarynyň ýüzüni ýere salmajak bolup, maşynyny gaparjak etýär-de-ow. Hum.
Iň kurtoý, ýöne kameraçynyň gidýän maşynynda gitmek bolaýmasa, iň öňden gidýäň-de. Äý, ýok-la, ýok, onda gyzyk-gyzygy gaçyrýaň-a. Dogrumy?
Hawa kameraça hemme kişi ýolam berýä. Yza goýup oýnaýan ýalym. Onda bolýar gelin alyjy dabarasynda bizde mysal üçin gelin alyjy gyzy öýünden alýadam birneme äkidýär ýadygärlige zada gidilýär şeýlemi öýe gelmänkä ilki. Hawa hawa. Gül goýulýar belki töwir edilýändir bilemok. Eger şo ýerde başga bir gelin gabat gelse şo iki gelni süsüşdirýärler. Şoň sebäbi nämekä aýdyp biljegiňiz barmy ýa bir teoriýasy bar bolanam bolsa. Men şu wagt şondan başga wariant pikirlendim kellämde welin näme edende begenip bolar meselem sen öýlenip seniň toýuň bar o ýerde-de toý görýäň begenjiňi nädip süzüşdirmän başga şekilde nädip
Bilmedim da indi gelinler süzüşdirýärler sebäbini bilesim gelýär gelip çykyşyny. Haçan süzüşdirýärler diýdiň? Eee, sen şol neme ýadygärlige baraňda ýa-da ýolda gabat gelseden başga bir gelin Ha, aljy, täze gelin. gelinler.
Hawa. Hawa.
Hawa, hawa.
Gelinler şo taýda süzüşdirýärler-de. Dogry. Bu barada diýjek zadyňyz ýok bolsa, gelin aljydan soňky günüň agşam mençire geçýäsmi, nähili bolýar? Hawa, men, meň ýöne kelläme dürtülen şu mesele bar. Eee Diplom toý bermek üçin näme bölüm gutaran bolmalykam men şu wagt diýemok kelläme näme etip dur. Ýer gaplap dur şu. Dogry. Eý diplom toý. E bir şady horramly gideýin diýýän bolsaň şu bahana bolup bilermika diýýän diplom toýlaý. Meň pikirimçe has uly Men toýlar gürleşmek gowy bolaýmasa. Meň daýym diplom toýuny bara restoran tutup uly etip belediler-de. Ondan menem nämä bartdym bilen, Dinjaşa bartdym okaýaka. Odan toý gidipdi, bagşy hamala näme ýaly ul diplomda. Onuň daýym ýana bar soradym, daýy näme oturdyň diýsem, marketing diýdi. Beh diýdim, näme edip bolýar onda diýdim, o marketingden bu töwerekde. Ondan aý diplomda ondan gürleşeris diýdi, zat etdi. Soň wara o gelnejem mugallymdy bir mekdepde. Daýymam şo ýere katýorşik bolup işe geçdi. Hem gelnejem iş äkidýär, hem şo ýerden aýlykly, hem-de marketing-de. Hmm.
E, bu birinji ýere geçdim, marketing. Türkmenistanda okalan bolsa, beýçil edilýärdimikä diýýän. Daşary ýurda çagasyny gör edýänlerem edýärdimi? Olar daşary Sebäbi daşary ýurda ugradýanlaryň barybyram aladasy, çykdaýjysy köp-dä. Onda olar bir hili toý etmeýän ýalak galypdyr meň kellämde. Ýa aslynda bara, bu bu şu ýakynda diplom toýy berilýämi?
Ýa-da hawa, şu adam edilýämi, mysal üçin? Öň meselem okaýan az wagty edilýändirle köp-ä? E, Men gabat mümkin. gelýän welin, gabat gelýän welin, meň gabat gelýänlerim neme? Aljak zadyny alyp gutaran indi. Hı Indi bir hı. toý berämezek başga toý galmady şu wagt. Şu hepde beller ýaly toý ýok diýip edýänler. Dogry.
Ataş halypa sen okuw gutaryňda etdiňmi bir zatlar? Ýok men okuw gutaryp hiç hili toý etmedim. Umuman şu güne çenli men diňe durmuş toýumy etdim başga hiç toý etmedim. Hä oňada sünnet toýy zadam goşdyň barybirem. Bolýa indi Aa. Ýaňky esasy toýda agşam wesile dolanylyňmy täzeden? Şo taýdaky nemeler bile şübsim gelýädä meň. Rollary, mysal üçin, toýuň bagşysy ba, toýuň eýemçisi diýilýämi, guramatçysy ba. Beýemçi, beýemçi. Beýemçi, hä, beýemçi. Onnoň şon ýaly rollary bardy. Şo rollar barada gürleşsek birazjyk gowy bolaýjak ýaly. Köp kişi bilenok. Indi bar-a, Toýda şu toý edýän adamyň iň ýakyn adamsyny nädip tapmaly? Şeýle bir sorag. Şoň bir ýoly bar. Toý edýän adamyň iň ýakyn, iň ýakyn görýän, iň ynamdar adamsyny, garyndaşyny tapjak bolsaň, suwlar nirde durýan bolsa, şoň açary kimde bolsa, şol ana şo toý eýesiniň iň ýakyny bolýar. Hawa, skladçy ýaly bir zat biri bolýar-da. Skladyň açary kimde bolsa, şol iň ýakyny şo toý eýesiniň. Mhm. Bir gezek goňşymyz öýlenende, eee, biziň indi skladda-da holodilnik jaý diýýäs biz. Eee, öýde sklad hökmünde ulanýan zadymyza goýdular. Hemme suwlary, napitekler, zatlary, eee, araklar, zatlaram şoň içinde. Ýöne şu eli açarly adam birden ýitdi, toý gidip durka. Hudaý bilýär näme boldy. Onnoň myhman gelýär, içilýän bir zatlar almaly, arak zat almaly bolýan. Men çaga bolanym üçin şol sklad jaýyň aýnasyndan meni içerik salypdylar. Uly adam girip bilenok, kiçijik oknosy batda. Şondan girip, çykaryp beripdim çüýşeleri. Garaz, skladçy saýlan wagtyňyz ýakyn dostuňyzy saýlaň. Ýöne, toý gidip durka peýançylyk edip ýitmejek adam saýlajak boluň diýip maslahat berýän tomaşaçylarymyza. Hawa, hawa. Eý, Bram, şu toýdaky tamada barada-da aýdyp bereýin. Tamadany saýlan wagtyňyzam mikrofony özüňiz sazlap bermelimi nämemi? Bir klasdaşymyz, kiçiräk wagtymyz, tam toý etdiler-de, restoranda welin toýa gitdik welin, bardyk we tamada gürleýär, ol oturyp bolan o restoranyň içinde-le. Sesinden ýaňa gara. Gatymy?
Hä?
Sesi gaty çykýarmy?
Şeýlemi? Hawa, hawa.
Sesi gaty-gaty çykýar. Dogry. Tamadadan söz açdyň indi men birazjyk nemede goýaýyn bärde näme diýilýär? Eee, birazjyk gyzykly. Bil, muny bilmek gyzykly bölegem goýaýyn. Tamada sözi eee bize orslardan gelýär. Orslara gruzinlerden gelýär ekeni. Onnoň eee gruzinler tarapda-da iki sany teoriýa bar. Birara türklerdäki damat sözünden geldi diýýärler, damat öýlenýän oglan. Beýleki bolsa e, iki gruzin sözüň birleşigi näme? E, stoluň başynda oturýan kişi bar-a, başda oturyp, e, elini galdyryp tost aýdýan kişi. E, şol e, stoluň başy diýmek sözünden gelip çykýar eken garaz. Tama, tamada sözüniň kökünem öwrendiňiz meň saýamda. Sag bol Amaş Alyba. getiren nämäňe? Ha, onuň ýene bir näme karakteri bar toýlarda. Indi azalanam bolup biler. Öňler obada şol Teleşkede, Kejebede aýdymçylar, Kejede aýtýan, Kejebede aýtýan wagty obanyň iň blatnoýy bolýan bilemok biri bagşyň ýanyna çykyp oturýar arkada. Kim kim izleýär, kimi saýlaýarlar şeýdip. Öňündedem iki okara sowak giden palow bolýar. Biram üsti ýagy doňan çorba. Hawa.
Şu kim oturýar bagşyň ýanynda mysal üçin? Nä siziň nemeleňiz nähili şo barada pikirleňiz? Gören Bagşyň ýanynda şo topbagyň iň awtoriteti oturýar, iň awtoriteti oglany. Hum.
Bizden hem oturýardy. Bir gaty erbet bagşy bolasy gelýän bir oglan bardy şuny ýaly disk ýazdyryp taýynlanyp eminim aýdaýyn birje aýdymym bar zat diýip ýören bir oglan bardy daýaw şol oturýardy hemişe Hum. Bizde bolsa nämä ýakyn? Has şähere ýakynrak. E, inen aňki ataşyň diýýänem dogry awtoritedi diýdä. E, edil şeý diýseňem boljak ýöne şähere has ýakyn birazjyk nemäni bilýä. Şäheri görüpdir. Şo şoňňarrak ýaş oglanlar oturýatda. Onnoň şo bagşa gelýän zakazlaram şo dolandyrýa. Sebäbi biz döwrümizde e, bagşydan aýdym zakaz edilýä. Onnoň şony gowy organizowat etmese soňunda barşy bagşy taýagam iýip bilýäda. Eý şu wagt bagşy taýak diýdiň gon ýaman gynaçly wideo ýadyma düşdi Nurmuhammet Meretowyň bir wideosy bardy itiň mugtyna gelýänok şu ýeri o zat diýip pahyr azar berip urjak bolup zat edýär entägem geçenä şu bagşy urulýan döwrüň. Hawa geçdi ýöne öň bagşam urulýardy hakyky. Toý sowlandan soň içip oturanlar bar-a, täzeden aýdym aýtdyrýarlar-a şoňa, Äý, ýapdy-ow diýýär. Ä, uçaskowoý gelýär indi, taý toý aýtmak bolanok diýýär. Ýene-de aýtdyrtýardylar-a, pahyry bar bir Nuratman bagşylarymyzda. Äý, hakyky ýöne şol, şol ne, meseläni gowy çözdüler. Toý agşam sagat on bire çenlimi näme dowam edýär, ondan soň dowam etdirmek gadagan diýip. Indi bagşylar şony bahana edip gidibilýär. Öňler şu hakyky gorkunçdy. Ertiri irdene çenlem aýtdyrjag-ow. Taýanlar galsa. Toý her toýuň biri bolýa. Mhm.
Şo toýy bulaýan birenem gürleşmän geçme geçmeliler-la ýöne. Içip gohdy durýan birem bolmaly-la hökman. Da toýam bulanmaly.
Şolam toýuň bezegimika diýip pikir edýänler. Bir ýerde uruş bolsa yzyna alyp gidýärdik çagalar bolup uruş görmäne. Aýtmasanaý, menem şo döwür ulaltdym şo utanýan-a şolar ýaly. Aý boý baraý boý diýýär. Hawa.
Toý toýda oglan galanok ondan boý bar diýýär welin. Şo wara men iň gowy görýän urşum ýöne şo teleşkäň arkasynda eli eli lazerli oglanlar bar aşagynda arkasynda zat oturýaň welin.

Ah, Eý, men ýa. bar-a şo müň ýaryma nem alýadym-da, lazer bar-a. Onsoň bir gün şo lazerimiň döwürli bolyny biri aýtdy. Şony diýdi, morozinniga diýdi, salyp goýsaň täzeden işlär diýdi-de. Işledim şondan hem. Menem öýde morozinnikde on günläp sakladym, işlärem-ä walla. Öýdäkiler Dogry. görüp dagy, Eý, buziň näme işlär bärde diýýär-de, menem aýtdym, işleýär diýdim, Ýo, işlärem-aý diýip. Sakladym ýöne Ee. işlemedi aglapdylar şey diýip. Dogry. E, birim toýlarda näme bolýardy öň? E, şu wagt indi restoran toýlarda ýokdur. E, stollary çagalardan, ogrulardan goramak üçin eli taýakly biri. Birim Näet? aýaga çolaşýanlary, e, aman eli çypjykly biri bolýar, çagalar urup çykýar. Oba ýerde elbetde. Şony menem geň görýärdim, kiçjikkäm bolin bir toýa gatnaşdym mamamlar tarapda. Aý stol zat bezelli zat edildi. Ýaňky myhmanlar gelip bogan adamlarda gelip oturdy ol indi iki minut soň stoluň üsti bom boşa intek naharam çekilenok. Hemme kişi her kim sumkasyna salyp otyr o stoldaky zatlarly. Haýran galdym ow. Mhm. Men iki şekilde haýran galdym. Birinjiden-ä ožas boş bolmagy. Ikinjidenem sen sünnet toýa altynjyda giden adam. Bir hille neme aýt derejesi ýat bir bir lewal e, adamlaryň ýagdaýy gowy ýerde ýaşan bolmaly-da. Nädip olar ýaly boldy hany? Ýo meň öz ýagdaýym gowy ýöne men al- adaty halkyň içinde ulalym-da. Bizde neme edilýärdi? O geçenem diýipdim-ä goňşy obamyz gazak oba bolansoň. Toý sowlup başlardan uruş başlaýardy. Şoň üçin bar-a toý başlygy daýaw daýaw edip goýýardylar. Şo meselem goňşy obada toý başlyk saýlasaň toýuňky bozup berýärdiler gazak oglanlar. Sag bolsun gowy klasdaşymam bardy. Ýöne bir uruşgur birini goýýaň-a Şol ozaklar urşup başlamaka birkisini bara urup neme diýýärdi. Şo ýerden ýa hemmä görkez urýa ýa daşak durýa. Şeýtdirip sowuk goýberýärdi. Şeýtdirip toýy gowy tamamlaýardy-da. Ha.
Neme ýaly-la, e, tokaý ýananda garşysyna kiçiräk ot ýakýarlar-a bilýäňmi? Sönsün çaltrak diýip. Şoň ýaly bir zatmy? Has uly

Indi başga halypa çagyryp soraýmasak. Indi sen o bilim bilen gyzyklanmaýaň o galyň applikasyýany eýe döretjek bolsaň o zatlara wagtyň bolmaz. Aw galyň üçin bir zatlar etmeli ýöne. Dowam et Jumaş. Toýlarda, toýlarda başga obalara zada toýa gitýädik ýaş wagtlarymyz ol. Yrsaraýardy şo taýynyň adamlary yrsaraýardy. Iň Oglanlar kyn, rahatlar. ana, iň Sag kyny. O öz Meret. obaňa taýak iýseňem zyýany ýok, ýöne başga ýere gidip taýak iýýäň-ä. Gaty kyn bolýar. Tä Daýy, men bir gezek bar-a, daýymyň ak goýun toýuna gitdim-de, ýaňky şo pygamber ýaş toý bar-a, şoňa gitdim welin, da, daýzamyň çagalary bilen tans edenim üçin daşladylar-da meni. Hawa, bolaýjak zat. Tä şu bolýardy, bizem indi, oba, toý görüp otyrsyň, ortada tans edip ýörler. Şo taýda üýtgeşikräk birini görseň ýa-da üýtgeşikräk hereket etýän birini görseň döreg neme başýa, bu kim-aý diýip. Hawa, çagyrdy, urjak şony. Hawa, seni öýtmeli-beýtmeli tapyp urmaly ýagdaýa gelýär. Şoň üçin hereketleriňize üns bermeli-dä oba, toýa baraňyzda. Hawa, birem oýbatlar özünden şo A-agaýynlaryň bar-a toý jaýdaky, toý Hı-hı. toý eýeleri. Ondan şol şolardan hemaýatkar tapmagam kyn. Sebäbi mähirki gidip dur, hemmäň aladasy ýetik zat edik. Birem sen götüň gorap gezilmer-ä. Ýa baryp, bir jaýlaryň birinden çykman gezýäň, ýa-da barýaň, taýagyňy iýýäň-de, normal toýda gezýäň. Bolmasa, soňra şeýle zulum şo. Hawa, ýa-da üýtgeşik hereket etmeli däl. Ýöne ýa-da belläp goýuň birini, belläp goýuň. Ol sen toý gutarança urýarlar seni, mesele däl. Belläp goýuň, soň beýanynda toý bolýar-a biziň oba gelende. Indi sen baryber diýýäň. Mesele döwük şo ýerde. Nomeryny alyp goýýaň. Taýam kostýumyň reňkini bilseň boldy, o wagt hemmede birje kostýum bolýar, birje köýnek bolýar. Şo köýnek gelýär oba. Köplenç nemeler ejir çekýärdi bu temada? E, şäherden gelýän garyndaşlary toý edýäniň. Olaryň sebäbi geýnişi hem has e, biz obaly oglanlara gara üýtgeşikräk. Onuň biraz görüpçiligi hem bolmaly-la bizde. Hawa, bolup biler. Kän, kän ýakmaýardy. Indi toýuňam soňuna ýetip gelýäs. E, bizde hemme ýerde şeýlemi bilemok indi Daşoguzda zatda-da. Küştdepdi bile gutarylýar toý hemme wagt. Küşt depdi aýdymyny çalýar-da, ýöne hiç kim küşt depip bilenok-da, problema şol.
Her kim bir hili edip aýlanyp ýör-ä, tozap ortada bilýäňmi? Hawa.
Jemleýji sazlar diýýär-dä, hem ondan şo küşt depdi çalýar-da. Küşt depdini diňe balkanlylar depip bilýär, olam näme üçin? Sebäbi balkanlylaryň başga işi ýok, diňe şu aýdym-saz bilen meşgullanýarlar. Hakyky küştdep dini balkanlylar dep ýa esasy. Dogry. E, toý toýam sowadyk, ondan soň muň e, guşak çözdi sowa. Başga däpler bar. Eý şu guşak çözdi diýilýän zatda bara ýaman erbet e, e, endamyna şikes alan adamlar bara. Ony ýaly edip urularmaý o. Sym bilen urupdyr da biri la. Hawa, syn Sym girdak diýen goýýan näl bar. symy? Galyň symlar bolýar-a, şoň bilen urup dur, ýaňky öýlenýän oglan birini bolýnar, endam gömgökdi-da ertesi günde.
Iň, iň edilýän zat şu, ýalygy suwa ezýärler-de, gowy edibem çigýärler. Sym ýalak bolýar şolam. Ýöne, şo taýda indi öýlenjeklere maslahat bereli, soň öýlenjek wagt bolsa, şo gelin taýýar bolunça, oglan daşaryk çykmaly däldir. Ýatdan çykarmaň, bolmasa, Gelin taýýar bol inçe urýarlar daşarda. Meň daň kelläm çişip gitdi o toýumda dana neme diýip o. Iňňe zat dürtýänler bar diýýärä hudaý saklasyn ara. Hümm.
Ýaman erbet edip urýarlar özem. Ýa başda öýlenýän oglany urýarlar ertip barýakalar. Guşak çözülenden soň ol bular urýar dogrudan. Hawa.
Hawa hawa.
Şony gaçyrmaly Allah ýone aknodan böküp gidýänlerem barda. Şony gaçyrman saklamaly işiga ýapýaň ol aknodan gaçýanlarem bar. Daşardan oba işigi ýapýarlar, içerde birki sanysy galsyn diýip. Ýöne men bir sany näme gördüm, internetde bardymy ýa-da obada biriniň toýundamy, e, öýlenýän oglan gaty bir daýaw däl-la, haw. Ýaňky indi däp diýip, guşak çözdi diýip, urup başlady birini, ol içerde gabaly galanlaryň biri. Neme? Öýlenýäniň ogluň elinden guşak al-la. Guşak alyp gelni bile bile onurt diýýäňmi?
Hudaý saklasyn, şoň ýaly bir zat bolar öýdüp gorkduk biz toý görüp otyrkak ýazgydan. Ony ýaly bolmady, ýöne guşagy alyp gaçyp gitdi garazlaý. E, ýazgyda görseň bor-laý ol, bolup geçen bolsa eýýäm. Hawa, ýöne ol neme, şolam gynaýyşly ýagdaý ýaman. Öýne, men neme edýämi, sen şo taýda gözüni çykaryp burasyň gelenok-a birini bilýäňmi? Ondan soň bir uzagrakdan bir garyndaşyňam aýdýar, Nä, çörek iýmediňmaý, näme, güýjüň ýokmy, ur-da gowy edip oba. Şeý diýýär. Senem galyň gelip urýaň-da. E, birinji guşak çözdi-de, bilemok, ýanyň bilen gaýçy ertseň bolýamy? Hawa-hawa, bolmasa ol nemäni çözüp bolan-a ol, öllenere ýazyk bar-a ony çözmek, ýaman kyn ol. Hum.
Şuny ýaly zatlar bereliň tomaşaçylarymyza, çözgütler. Şo taýda näme bar-da, ak-gök geýdirme, arpa çörek iýdirme, takyr ýere siýdirme, şon ýaly bir söz bardymy? Öýüp ýabadyma Ýok-ow. şonam, ak-gögi ýadyma düşýär diňe. Ak-gök geýdirme, arpa çörek iýdirme, soň seni Hudaýa tabşyrdym, seni pylana tabşyrdym diýip, gelini Ýok, oň- adamsyna, adamsyna Hudaýa tabşyrýar dälmi şo taýda? Ýowan diýýäda ýöne şo goşgyň yzynda şo takyr ýere siýdirme diýýän ýerem badam. Meňä ýadymda ýok. Biz şu wagt toý däbi zady gürleşdik. Ha bir neme akşa bölüp neme sorap durasyň gelenok. Daşoguzda-da toý şeýle hereket edýämi? Eý men wara şo toý sektor şular ýaly bolup geçdi. Meň kiçi kakam biz iki oglan-a welin Dädem, Mara, men oglumyň birini molla etjek, molla etjek diýip, meni molla agatna diýýär, şonuň üçin kän toýa gitmek bolanokdy maňa. Molla gada. Özüň öýlenenmi?
Hawa, özüm öýlenen, prosta ýöne özüm hem daşary ýurtda öýlendim. Tä bilemok ony molla agatnadym bi öwrenilmeli wagtlary, däp-dessurlary. Onuň şo şeýdip, şu däp-dessur nemesi Mende sypyk gitdi. Ondan şony öwrenmek üçin geldim aslynda. Sizden öwrenmek üçin geldim şu. Dogry. Mo Indi biz toýa molla gatnadym diýýäň şo molla diýýäniň toýuňyzda bagşy barmy diýip soraýan mollalarmy? Bagşy bar diýýäň ol. Aý onda gutly bolsun toýuňyz zat diýýärä. Şo mollalardanmy seň diýýäň?
Onda bolny bolýa o. Soňam to toşn oňa-da gatnabilme oňa-da soňra çenli gatnamadym. Ne tuda ne suda bolup galdym nabilýäňmi? Ol neme molla toýam etýädiňizmi soňundan ýa şonda ýaly zat ýa mollany gutarandan soň. Hawa mollakady.
O şo edilýädi mende mollaka menden sorýady ertesi toýdan soň uje menden soň gidenden soň mollakady etdilermi diýip. Menem edem bolsa etdiler diýýädim etmedik bolsa etmediler diýýädi. E, meň Ýagny wezipem şu ýerde molla, neme, doklad etmekdi dagy. Sende şol okuw döwründen bäri, umuman, şugulçylyk bar Şeý eken diýer näme, şeý akşalyka? diýerdiň öýdüp otyrdyma.
Toý barada gürleşdik we meň neme ýadyma düşdi, bir wagtlar şu alyp gaçmak we modasy döwri-da, biziň bir üç, dört jaý aňrymyzdan biri bir gyz alyp gaçypdyr-a. Onsoň, bulam töwella gitýärler-a yzyndan. Ay Sag indi ol. ýaraşalyň, e, neme edeliň zat, abyşyn toý edeliň zat diýip bolýar. Oba mollalaryny alyp gitdiler bolýa. Mollalar bile bil urup goýar aýtdylar. Ay pahyr. Neme edip bara ondan soň töwella gidelim diýseler ýok diýip durlar. E, hakyky alyp gaçyp getirilende göneýe getirilenok eken menem şony öwrendim. Bir garyndaşyňka ertilýär ekeni. Şo dogry dämi? Siziň ýanyňyzda-da şeýle işleýärmi alyp gaçmak, prosedura? Eý şon ýaly.
Eý menä bilemok.
Dogry-a kän ol ýaly zat ýok bolup biler ol öňler şu kändi-da. Aly alyp gaçyp gelinende bir garyndaşyňyň öýüne äkidýäň. Onnoň neme edilýär? Töwerlä gidilýär. Töwerlä alyp bilinse-ra täzeden öz öýüne ertip gelnaljy şoň öz öýünden gelýär. Ýok töwella bolmasadam nire alyp erten olsaň şo taýdan gelnaç edip getirýäň garaz. Ýatyrym tawsiýesi dälem diýýäga bu neme bolup gitmesin. Aý hakyky maslahat beremizok alyp gaçmaň ene tasyndan sorap alyň garaz. Öňler ýöne nemede ýok eken meselem şu wagt oglan ýer gyz ýere barýara toýa zada şonda meselem bu ýanky öýlenýän oglan barmak hökman däl eken meselem men kakamyň we ejemiň toýunda

E indi toýam tamamlan bolsak nemärem gürleşeliň ondan soň nemedäýeliň bu sen meselem öýlenen bolsaň e, gyz ýer bilen kän bir gatnaşygyň bar öýlerine baraňda öýlerine eltik gaýdaňda-da bir neme diýip gaýdýaň bir oturylanok bir neme dilinçä näme diýilýär şoňa giýew çagyrdy edil edilinçä şu giýew çagyrdy barada gürleşeliň onda Şu giýew çagyrdyda çagyryjyda göle berilýärmi, sygyr berilýär, sowgat berilýär dogry dälmi? E ýa o maňa pul beripdiler. Näme etdiň sen?
Mehmançylyga çagyrýarmy gaýyn gaýyn gaýyneneňler, gaýynataňlar? Gaýynataňlary mehmançylyga çagyrýar, onsoň oturýaň, nahar iýýäň, zat etýäň, oň soňunda gaýynataň çagyrýar, gel hany bärik zat diýýär, adam pul berýär ondan soň. Hany özüň, özüň bir kamaz al, kamaz alynarsyň diýip-ä.
Monça bolup gaýdýaň, ondan soň baraňda, zat edeňde, gel çaý içeli diýseň, çaý içip bolýar, ondan öň içmeliler-le.

Eliň eliň çişeli barýaň diýýäňmi? Oturanlar üçin E, takmynan näçe wagtdan soň çagyrylýar? Giýew çagyrylýar. Toýdan näçe wagtyň içinde? E, öňler, öňler bir ýyl zatdy, ýöne şu wagt daşary ýurda zada gaýtýan köp bolany üçin şu wagt irräk näme etýärler? Arkaýyn gatnaşjak bolup. Bir ýyl däl. How? Bir ýyl bolsa agtygy bilen barýaň-a, how? Şoda agtyk bar öýlýärem.
Ýok, ýöne wapşe çagyrmaýanlar, emma gatnaşasy gelmeýänler bar-a. Baý, baý, agtyk barýa ýöne sen kakasy bar bilenak şeýlemi? Hawa. Agtygy bilen gyzyny düşürýik gaýdýaň.
Aý, tagam-ow, şu gaýynlaň bilen nämçe gatnaşjak? Aý, o her kimiň gaýyny garyp däl-ow, käbirleriň gaýynlary baý bolýa. Baý bolanda näme? Ýo, Ba eger bar-a, sere gaýnyň baý bolsa, onda giýew çagyrda hökman däl, sen olary çagyrmaly. Bilýäň? Hü. Gaýnyň baý bolsa, giýew çagyrda garaşyp oturaňok-da, gitýäň özüň gaýtam. Biziň ýanymyzda biri öýlendi bolan bar-a, maşyn ber-de o gidemesi. Gaýynatasy bolan bar-a, öýünden gaýdanok-da, onsoň göçüp gitdi öýdýän şolaryň öýlerine.

Ýa, birazajyk ýagdaý gowrak bolsa şon ýalyrak bolýa-da. Şolar ýaly indi Amoskepe sen öýlenmedik-dä sen şolar ýaly bolsa okeými? Iş edeňok. Meselem men Türkiýede şon ýaly neme bardy. Firmaň başlygy köre ekeni bar-a işleýär. Mhm. Firmada hiç zat edenokdyň girip çyksa boldy. Meselem ýöne gaty gowy seň hemme zadyň bor öý, maşyn, maşynyň hem gowusy. Ge gelejek aladaň bolmaýar.

Neme turup berdi ho paket haýlandyr turup ber on ýaly ýagdaýyň boljak bolsa menem neme kabul ederdim neme kabul ediler.
Her gün agşam çagyryp ge utanaňokmy beýdip berişiňe diýip ýüzüme urup durmasa bolýa. Ýok urup-da bolarla bir bir kşapbadym ýaýarsyňla bir ku.
Ýaň bir kşapbad. Erkek boljak bolup awtobusa müneniňden heleý bolup haýlandyrda gatnanyň gowudyr şuny ýazyp alyp galyň bir ýere.
Hakyky. Gaty. Ay heley bol.
Dime heley bol.
Heley bol. Dime ol. Heley bol. Mok bol. Yani neler ol. Bol sa bol. Heley bol. Ol mok bol.
Yani. Ya ava. Şol yer bir zat badır indi şu yerde benim malum. Üç türlü adam bol yandır. Zenan diyenler. Ayal diyenler. Heley diyenler. Bizim halipi hükmünde bize üçüncüsü gelişen ok. Biz zenanlar dik kurlu yandır. Heley diymek erbet zat da. Erbet diymedim ben. Üç levalarını ayttım da. Şeýle ekeni ga- gowy garalanok öýdýän. Sebäbi geçen kitap diňläp otyrdym. Şo taýdadam heleý sözüni kän halanoklar ekende.
Ýo manysy erbet däl diýip bilýän men ýöne soň neme süýtgän öýtýän oňly. Adyl asyl manysy erbet däl öýdýän heleý sözüniň. Hum.
Bu nemänäm men halaýan däldirin dogrymy aýtsam. A- Halamaýanam dälde öýdäki sözüni. öýdäki diýseň eýýäm eee başgasam bar manysy göni çykýada. Şonken Ýol ulanmajak başga bolmaly. näme diýip aýtjak ony öýdäki diýman. Öýdäki diýseň diýmek ha başga ýerde-de bolmaly diýip pikir edilýäda. Ýo onda neme nälik pikir edýä meselem ýaňky baýyň gyzyny alan oglan bara şoň aýaly adamsyna meselem şo baýyň gyzjagazy adamsyna öýdäki dik gürleýändir meselem. O bol. Owalam. Haa. Gaçan görseň öýünde oturan bol. Ýo meselem şol öýdäki dik gürleýäniň aýaly tamada bolsa toýdaky dik gürlemeli bolýam. Ýo öýdäki diýilmesi dogryla. Sebäbi aýallar öýde oturmaly başga ni näme etýä aýallar. Öýüň Ýo sen işlerini öýde etýädä öýdäki köplenç.
diýip bir zat öýdäki diýip belli etýän bolsaň diýme başga ýerde-de bolmalyla. Haýsy Ýok-a, öýdäki olar ýaly?
ýok, ýok, olar ýaly zat ýok-a. Başga ýerde-de bolup biler, ýöne öýdäki diýilmeginiň sebäbi asyl aýallar öýde bolmaly, öýüň işini etmeli. Kirleri, zatlary ýuwmaly, öýi syryp-süpürmeli, şol işleri aýal etmeli-la. Hmm. Ýok, Şoň as- üçin öýdäki diýilýär. ol etmeli diýen zat ýok-la indi sen Myşalypanyň kellesini bulaşdyrma. Aýlandyraljak bolsaň özüň ýuwurarsyň, a Maşalypa. O mesele dagy welin, ol öňünden nemeden galan-da, öň Erkek adam bir awa gidýän eken, awa owlak gelýän eken, aýalym öýde oturyp bişirýän eken zat diýilýär-ä. Ýok, ýok, hekaýalar o zatlar.
Şo döwürden galan bir öýdäki neme-dä ol bu ata. O wagt öý ýog-a, o gokdaky bolýar bolsa. Neme bolsa näl bolmaly? Ýa ärem ýolda ikisem zatda işleýär, mekdepde mugallym. Mekdepdäki diýmeli bolsaň. Ikisem mugallym bolsa. Şonda. Ikisem mugallym bolsa şul erkek adam kyrk sagat sapak almaly. Jankyň gelinem maksimum ýigrimi sagat sapak almaly köpräk öýde bolar ýaly. Hä o zaman ol wagtda dal wagty öýdäki diýibermeli.
Hawa.
O köplenç öýde bolýan. Kyrk sagat nädip okatjak o kyrk sagadam bir okadyp bolmaýar. Aý, mysal üçin diýende. Öýdäki diýmek üçin gemoraý bolmalyda.
Aýalyňdan iki esse köp sagat almaly, ikiňem mugallym bolsaň. Biriň on iki, biriň ýigrimi dört sagat alsaň bolýar-da. Hawa.
Dogry halypalar, ýazgam esli boldy. Dowam etýäsmi başga toýlar barada gürläp ýa-da gürrüň berip barjak gyzykly gürrüň barmy, gyzykly toý barmy? Bir ak koýun toý galdy, onam ak koýun toýa ýakynlaşyp başlan wagtymyz etdi. Edäýeris-laý oňam gürrüňini. Hawa, şeýdäýeli ak Onda koýun. nememi, altmyş ýaşaýançaň garaşmalymy-o podkast etjek bolsaň? Äý, Eý, şu hawa, toý diýen şeýtseň bol. temasyny jemledigem bilen jemläň äkek bir sorag sorajak. Şu toý kasetasy bolýar-a? Hawa.
Hawa. Gerekmi şony? Hiý, gördüňizmi siz gaýtalap? Hawa görmeli ony. Näçe wagtdan görüp durmalyny men bilmok ony. Ýok näçe wagty däl seret kaseta çykan badyna bir hepdeläp şony görülýär wideo. Ondan soň bilemok näçe wagtda bir görülýänini wally. Bram bu toý kasetanyň näçe sany kopýasyny ýasatmaly? Kimlere paýlamaly? Şo barada bir neme bamy belli oturan däp bamy bizde? Bir sany kasetasy bolýa how. Ýok şoň kopýasy bolýa. Kopýalap goýmaly gizläp goýmaly sebäbi ony we toýňyzy görä ýaly diýip gelip Bäk gidýänler çyzym çyzym edip gelýär ony. Ondan şoň üçin neme edip Eýn şu
toýdan biraz şu tehnologiýa temasyndan bir zat soraýyn-da. Biz baranda 2000 men kiçi wagtymda 2005-nji ýyllarda 2000 al 2004-nji ýyllarda kasetadan görýärdik toýy. Hawa. Ýöne düýnki gün bir ýerde okadym. Şu kasetta bara Müň dokuz ýüz segseninji ýyllaryň tehnologiýasy eýýäm togsanda üýtgedi diýip bu-da.
Uhu. Biz Hawa, wapşe hawa. ýigrimi ýyl dagy nirden eken gelýän eken itler hellä. Şu wagt toýlary Gal- hard diskde berýän ekenler. Şu wagt hard diskde berýär toý. A şeýlem fleşka salyp berip bolýar-a indi, e, DVD däl öňki ýaly. Ýa-da Hawa, kaseta hawa. däl.

Şo zatlar.
Şarytdan, şarytdan geçiräýmeli barlaý şarytdan. Amma şalypa seň hemme ýatlamalaryň nahy ýok bolanlaý ýaşulular. Eý, men öz ýaşym birazjyk belli bolýa gynalsa. Men nämeden, e, az wagtdan, ýaňky näme ýaş diýip otyrdyk? Ak goýunmy? Ak goýun toýa ýetip Ak barýan-a. goýun toýam, ak goýun toýam gürrüň berip berjek ýaşa ýetýän men bu gidişime. Aňrym ýakyn diýilýänlerden bolýaň-da onda.
Sen sünnet toýuň ak goýun toýuna goşmaly bolýaň onda.
Äý, şol sünnet toý, ak goýun toý öýlenmek üçin bile goşmagymam mümkin bu gidişine görä. Goý beýdip nesibäňe ýapma. Diňleýjiler diýipem köpdür şu wagt. Hananda halypalar, jemläliň ýuwaş-ýuwaş.
Men diňleýjiler Jumaş halypa Jumaş halypa men diňleýjilerden şu bir zat sorajakda biziň motiwasiýamyz üçin eger halasaňyz teswir goýup laýk goýup goldamagyňyzy men öz adymdan haýyş etjek bu halypalara olar ýaly zat edýän oglanlar däl. Ýöne şu halypalaryň adyndan birem özüm eger halan bolsaňyz podkastymyzy laýk goýup ýa-da o ýerde bu ýerde paýlaşyp bilersiňiz. Birem kommentik goýsaňyzam hoşal bolarys sag boluň. Sag boluň Emele walla. tomaşaçylarymyzdan oňa zatlar garaşamok. Sag boluň.